Tlangval la upa vak lo hi zan thim tham khaw that vak loh hun lai hian a bawk vak lai a lo lang a, amah han en mai hian a pangai loh hmel hle. Zu a rui em ni? Company pakhat hian dan phal loh damdawi hmangin experiment an nei a lo ni a, he tlangval hi enchin nana hmangin zombie-ah an siam chhuak ta hlauh mai a lo ni. Eng tin tin emaw a tlan chhuak thei hlauh a, heti hian khaw pakhat hi a thleng ta a. Chung khaw mite chuan an lo hmuh chuan an lo hlau lem hlei lo va, Zombie e bi lo ve, tunge a nih? An hre tlat lo a ni. Naupang te lah chuan an lo infiampui vel thu ui hlauhawm tham tak a lian hian a lo hmuh chuan a lo bauh a, chu zombie chu a um ta chiam mai ni. Ui bauh thawm ri a lo hriat chuan pa pakhat Kim chu a tlan chhuak vat a, toilet pakhata a lut chu zombie nen khan an intawng ta hlawl mai, an insual zui chu a ni ta nghal mai a. Zombie chuan kim a luah tak chuan sain a thi a, a tlan chhe zui ta ni. Zeilo taka tlan chhiat ṭuan ṭuan lai chuan nula pakhat hi a tawk ta a, a nela chuan misual tlan chhe anga lo ngaiin a kapa tak mai chuan a lo pet sak ta a ni. Ui kha lo lang lahin an pathum chuan an han in um ṭha leh rih a. Chutia an in um chiam lai chuan coat suit nen pakhat hi a lo lang a, ani pawh chuan chutiang thisen kai hnuang a an hmuh chuan chhan ta nge ti lovin a tlancha zui ta ve mai ni. Nula kha a tlu ta hlauh mai. Zombie pa in a va man hma chiah chuan doctor pakhat hian a rawn su leng ta lawm mai ni. An pathum chuan zombie chu an en zui ta a. A saw hlum ta maia in ngaiin driver chu a inthiam lo hle. Zombie erawh chu tho chhuakin a theih tawpa chakin a tlan zui leh ta mai a. Mak an ti hle. Thil awmzia chu hei hi a ni. Heng mi pathum te hi unau vek an ni a, zombie in a seh tak kiva fate an ni. Driver kha dawng niin a nupui nau pai mek a, nula kha a hming Hannah a ni thung. Court chu tha kha min a ni. Pa ber Kim pawh chu damdawiin atangin a lo hawng a. Zombie kha a tlan mo ta daih emaw tih laiin khuaat bawk chuan a rawn vak lut leh ta a. Kim-a te garage ah a biru ta ngawt a ni. Kim te pa fa chuan thawm an hria a, garage ah chuan va lutin zombie chu an va hmu zui ta ngei mai. Kim chuan suah dur la lawkin zombie chu a va hem ta chiam a. An thawm chu a ring deuh bawk a, a fa dang te ho pawh chu an lo lang thuai a, an beih rawn ta chiam mai a ni. A thenah chuan an kung fukhik vel thul an sawisa nasa viau em aw tih laiin zombie chu a chau thei der lo. An hlau lutuk chu an tlan chhuah san ta vek a, pawn lam atang chuan chu mihring mak tak mai chu an bih ta thap mai a ni. Min chuan thil ngaihtuah chhuah a nei ta. Saw thil saw mihring pangai a ni lo. Zombie a ni chiang mai. Movie-ah pawh ka hmu fo tawh a ti ta mai a. A chhungte chu zombie video clip te chu a entir zui ta vel ta a ni. Video-ah chuan zombie-in mi an seh hnu a, zombie-a an chan zui tak dan te a lang a. Chu thil an han en zet mai chu an harh chhuak ta kuar kuar mai. Pakhat teh teh a kal sawnin an pa ber Kim chu an hlat ta hret hret hlawm a. Zombie pa khan a hma niin a lo seh tawh avangin a nan hlau thar leh ta vel a ni. Kim lah chuan munawm ti em emin video chu a la en dauh dauh a. Chutih lai tak chuan a monu khan a kan bel ken chu lek kangin dinna nei hauh lovin Kim chu a chhu thal ta der mai a ni. An minivan-ah chuan an mut ta a, chhungkaw meeting an nei ta a ni. An thil tawn mek hi an hrethiam lo va, an mang ang hle. Min khan a ngaih dan sawiin kan buaira chinfel dan tha ber leh kan inkaichhawn zel lohna tur chuan heng zombie leh an mi seh tawhte hi kan tihlum vek hi a ni mai. Tia a rawtna a han siam chu a unaupa dawng khan a lo ngai haw hle mai a, mahni pa tih hlum kha a hrethiam lo a ni. An unau pahnih chu an inti buai zui a, min chuan a vawm ta chiam mai a. Pa ber Kim pawh kha a lo harh ta, a van chung atang chuan a lawn chhuak a, a ninah ngawi reng a lutin an chokah chuan a va thu ta a. A fate ho chuan thri dek chung chuan an lo en tawp mai a ni. An mounu pawh kha a lo inring leh khawp mai, a ralthuam tha mi an kan bel ngei mai kha a lo lek chhuak leh ta a ni. Kim chu a ka a ang a, a hnar za hah chho tum a ni. Eng sawi set set lo chuan Min chuan a pa chu a rawn chu leh ta siah mai ni. Kut a thlak zui chiam bawk a, dawng khan Min a chet dan chu a hrethiam lo nasa a, a unaupa chu a um leh ta chiam a. A hnuah chuan Hannah chu an garage ah kalin Zombie bulah chuan a va kal hnai a. A ei atan zik hlum a pe a, tui ti tak chuan a lo ei ve mai le. He khawvel ram zau ah hian Zombie zik hlum ei hi an vang khawp mai. Hannah chuan he zombie hi an hlauh ang ngawt a lo ni lo ti zawngin ngaihtuahna thar a nei chho ta a, a kawm nel chho tan ta ni. Pak tiin a hming a phuahsak ta a. Chutih lai vek chuan Pa ber Kim kha a lo dam tha leh hle mai a, a fate pawh chuan an hlau lutuk ta lo. Zombie in a sehna kha a nat phah chu sawi lo. Tunhma zawng aiin a lo lang naupangin a lo hrisel hmel ta viah mai a, chu chuan khuapate pawh chuan an hmuh hmaih lo. Engtin ngei tih bik? Hetia i lo danglam tak thut mai ni? tiin a thiante chuan an zawt chiam a, han lang iang vel chu an chak ve a ni. Kim ngei pawh hian darthlalang-ah a hmel a han en chuan a thiante sawi ang ngei mai chuan amah-ah chuan danglamna a thleng a ni tih a hmu ve ta a, mak a inti ve hle. Zombie in min chehna vang a nih hi tih a ngaihtuah chhuak ta a. Hlim tak maiin Zombie pa ka hnenah chuan kalin a chungah that a chhuah chho tan ta a ni. Pa ber hian he Zombie hi hman tangkai dan tur a ngaihtuah chhuak a, a hlim hle. A fapa te erawh chuan, Kan pa hi a â ta mai emaw ni? an lo ti ve thung a. Pukimalan naupang thutna thuruk chu an khuaah chuan a darh zau ta hle a, mite chu lo kalin pawizai ka pe ang che nga, min lan naupang tir ve rawh an ti ta hlawm a ni. Kim pawh chuan lo rem tiin chu a zombie khawi chu sum siam nana hman tumin monetize chho a tum ta a ni. Mite chu zombie bula hruai an tum chu le a lawm ta hauh lo. A fapa min khan a lo tlan mo pui daih chu niin a ni hian pa khi hralh a lo tum a ni. A tlan chak lutuk chu police ho hian an lo ti ding ta a. Bawm an han hawn vel chuan zombie chu an hmu tam mai a, min hin man zui ta a ni. Kimte pa fa chu lo langin pa khi kan fapa ni e an ti a, an thusawi chu awi sakin min pawh chu an chhuah zui ve ta mai bawk a. Zan a lo nih chuan a ei tur tan zik hlum an han pe leh a, a seh thla thei ta reng reng lo mai. Sauce te chu an han tah sak ngial pawh chuan a keih thla lei thei ta lo. Hana chuan cheng deuh takin a ka chu a han en sak a, ha a lo nei tawh reng reng lo a lo ni. Thinrim takin tu tih nge tiin a au ta chiam a. Ka tih a ni lo, an ti theuh va, an inpuh tawn ta a ni. Pagaha thlawnsaktu chu tu dang a ni lo, an monu ngei mai kha a lo ni. A ni chuan tumah a seh tawh loh nan tiin ama thuin a ha lo thlawnsak ve ngawt mai a lo ni. An khawpa ho lah phur em em maiin lan naupang duhin Kimte in lam chu an lo pan ta a, an rilru a hah hman hle. Chutih lai tak chuan Kim chuan ngaidan thar a nei ta hlauh mai. A lem hi a la lawk a, pa kaka chuan an vuahsak ta a, mite chu pawnah awm tirin bang phen leh lama awm zombie seh turin an kut chu an rawlh ta thin a, a seh duh nan tiin sauce te chu an banah chuan an tahsak zel a, Anila chuan a seh tha duh em em zel mai ni, a seh te chu na ti hle hlawm mahse lan naupang chak ngang an ni a, A man hla an ti tho tho. Ha lem hmangin seh mah se a thawk tho tho a lo ni. Zan tin mai chuan pa hrang hrang te chu an lo lang zel a. Kim te sum lak lua pawh a tha chho ta khawp mai. Ha lem hmanga a seh da hi a thawh tho chhan chu zombia chil ah khan tur mak tak mai chu a awm vang a lo ni. A seh tawh pa ho chu hlim in an tlan zak zak mai. Hun a lo kal leh deuh hnu chuan pawisa pawh an ngah tawk ta hle mai. Ni khat erawh an pawisa bawm an han hawn nak chuan a lo ruak vek mai a. Pa ber Kim kha a naupan deuh lai atang tawh a, a lo dream thin. Hawaii-ah zinin pawisa zawng zawng nen chuan a lo thlawk bo daih a lo ni. Min khan a hma ang tho khan zombie chu a ru chhuak leh a, mi hnenah hralh a tum leh ta a ni. Mahse an monu khan a lo dang ta hlauh mai. Hanah hian Park chu an zikhlum huanah hian a hruai ta a. Zombie vegetarian ni tlat mai, Park atan chuan paradise i a ni tawp mai a ni. Chu hmunah chuan an pahnih chuan an han in uam ta vel a, an hlim dun hle a ni. Te han ti ngawt ila, he zombie hian hlimna awmzia te hi hre tak maw? Zombie insehtirna business chu an kal chhoh pui mup mup reng a, an pawisa hlawh chhoh te chu an petrol pump tih changthlun nan te, an in sak that nan te an hmang chho ta zel a. Zombie paka pawh chu duat taka enkawl in a lu te an meh sak thul. Zan khat chu han ah hian a u minute inbiakna chu a lo hre fuh a. Ami hian pawl eng emaw ah pa khi hralh tumin a lo dawr leh mek a lo ni. Sum tam tawk tak hlawh theihna a nih a ring nghet tlat. Hanah hian pa khi a him ta lo ve tiin ramhnuaia a hruai ta a. I duhna lam lamah kal bo rawh tiin a chhuah ta tawp mai a ni. Zombie a bo thu Minan a lo hriat chuan a zawng ta chiam a. Hanaina dahna hmun ngaiah chiah khan a lo ding reng chu a hmu ta a ni. Minan Park-a khawpui lama hruai a tum chu buaina mak tak a lo chhuak ta. Mite chu mak tak takin an che a, an inbei tawn ta chiam mai a ni. Hengo hi zombie an lo ni reng chu niin, chu khuaah chuan zombie virus chu a lo leng darh chiam mai a lo ni a, an inseh tawn sup sup mai a ni. Kim te chhungkua hian tih loh loh tur an ti a lo ni e. Chu khuaah chuan buaina ral a lo lian ta zel a, seh tur zawngin zombie ho an buai a, seh hlauin mite chu an tlang che ve mek bawk a. Hana, Dong leh a nupuite kha an lo la him a, an theih tawp chuin zombie ho chu an lo bei liat ve a, an lo tlang che nasa khawp mai. Min thung erawh kha chu motor hnuaia hian a biru mek a. Police te chu biak an tum vel ngial a, an ni ho pawh chu zombie an lo ni zo ta. Engtin tin emaw min chu a tlan chhuak thei a. Motor hi chak tak maiin a khalh a, a him ta rih phawt. In lamah chuan buaina ti zual turin Donga nupui khan nau a lo vei tan mek a. Zombie te lah chuan an kawngka te chu an lo nam nasa ta lutuk a. An nam nghing zo ta. An rawn lut thei ta hial a, vanve siamin an tlan chhuak hman ta hlawm a ni. Garage chungah lawnin an lut ta a. Min pawh kha him takin a rawn tlan thleng ve ta a. Thil tul lo tak a ti zui ta ni. A hal mawi la chhuakin zombie ho chu a han kap ta vel a. Ka hlum chu sawi lo, a kah thawm chuan zombie dang dang te chu a ko kal ta zawk a, an pung ta thur thur mai ni. Garage chhungah chuan a tlan lut ve ta a, an manu nau vei mek pawh chuan an buaina a ti belh chah ta hle. An truck chahbi lak chu a tul ta, engtin tin emaw dawng chu an inah lutin chahbi chu a va hmu ta a. Mahse, zombie ho chuan an hual hneh ngang mai. A nupui pawh khan amah in fa chu a lo hring ve ta tawp mai a. A ni awmna minivan pawh chu an hual vel vek tawh a. Hana khan a theih tawp chu in lo dang te chu a tum ve a. Zombie hmasa ber Park pawh kha a lo lang hlawl mai. A ni hi chu Hana te lam atang a ni. Park chuan Hana chu a nawr lut ta a. Tawng pawh kha a inah chuan hual behin a awm ta a, zombie te chuan an man ret ta a. A Chabi chu Mina hnenah theh pah chuan ring taka avin tam chhe thuai tur chuan a ti ta a ni. Min chuan motor chu ti nungin Minevan kha hnuk chungin chak takin tlan a tum ta a. A tlan chhuah hma chiah chuan dawng kha a rawn lut ta hlawl mai. Tukverh atang khan a rawn zuang thlan ni ngei tur a ni. An petrol pump kha an tilik nasa em em mai bawk a, a kan a hlauhawm hle. An tlan liam lai chuan Park chuan a lo thlir vang vang a, zombie te chuan an nawr thlu zui a, Park chuan a lighter chu phawrh in chu hmun chu a ti kang ta chiam mai. An chhungkua chu an tlan ta zel a. Khua a lo var chuan dawnga lan dan chu a lo dang lam ta hle mai. Zombie te khan an seh ni ngeiin a lang. A che vel chu an unau chuan an thlir ta thap a. Chutih lai tak chuan pangpar awrin nalh em em a inchei pa ber Kim Zin Haw chu a rawn lang hlawl mai a. Thil awmzia chu hei hi a ni. Khatia an khawpa ho an inseh tir sup sup hnu khan an duh angin hna a thawk zui ngei nang a, a hnu ni rei lo teah mihring seh chak zombie tak taka an chang zui ta mai ni. Zikhlum aiah mihring sa ngei an chak ta tlat mai a nih chu. Pa ber Kim erawh hi chu zombie in a seh hmasak ber a ni nang a, engtin mah a awm zui ta tlat lo a lo ni. A tawi zawngin sawi chho ta ila. Kim hian zombie tu tihdam theihna antibody a taksa a insiam tih an hre ta a. Amah hi vaccine kal thei a ni ta ngawt mai a ni. Zombie te chu pakhat te tea manin a seh ta theuh hlawm a. A fapa dawng mai ni lo, zombie hmasa ber pâk ngei pawh kha a sehdam ta a ni. An chhungkaw chawhhnawh ngei mai chu Kim leh a chhungte hian an ching fel chho leh ta a ni. A tawp ta.